Otra banda, Camina ma nace y lanta den un ambiente di diferente cultura y diferente ritmo. E ultimo añanan Otra Banda a cambia hopi. Mi ta spera e kambionan ku mi ta mirando den kaya ta benefisiá mi komunidat tambe. Kabei di e ami a lanta kabei natural i lòks tabata wòrdu mirá komo malu. Kabei di streit ku su puyina tabata wòrdu atmirá. Pero ami nunka no tabata gusta e kabei di streit.

Kon ki mama ta pensa dje proyèkt bon kabei proyèkt ku ku nos ta bezig kuné mama komprondé un tiki ki ta e idea? E idea ta bon e idea ta bon ya poko hende ta stòp streit kabei. Mi ta kòrda ku nos tabata strika anto mi tabata kima no tur be ku mi strika mi tabata kima pero ta tin bena comunidad aki man ta ta great anto man a bira di cu mi bo sa nos no por sigui strika mas pasobra mi no por sigui ta kima bo cabeza asina aki anto e rei e rei mi a sinti mi den hoeki pasobra no ta tin otro keuze anto e rei Ina a bisa mi ama yaga e rei nos tin cu ta di straight numa anto asina mi a geef tur na e straightmento sin eigenlijk tabata mi gana. Mi ta guarda cu mi a bay straight y cabey pe cabey bira menos. Cabey ta mucho hopi. E ta mucho hopi ento ta ta trabao tin bia pa peña. Oga mane? Ante ora cu mi a cuminsa strica. Ante ora y di mes de ora e piña a pasa mas faci. Awor mi bisa mama awor aki mane cu tur e conocimentu cu mama tin tur e caminda nos ta awor aki mi bay back anto mi bisa mama na mucha awor aki mami no ke straight ki mama lo. bisa. Ki lo mi bisa, lo mi no a laga bo straight po esei lo mi no a bai e desishon straight te ori. Mi ta kòrda ku ora mi a bisa e tempi mi no ke straight e kontesto tabata e kon bo ta bai hasi e ori, so mi ta nèt bayendo brugklas, mi ta bayendo mavo ta tin ku kuminsá. Anto Einá mi di, No, mi mes ta Händel. Mi ta kòrda bo sa. Aha. Anto Einá, dor ku mi a keda para ariba, mama a di ku mi, Ok, wak a bou nos strika. Anto sigun mi no sa kumpra e peña strika ei den kada we e tempu ei. Si to? Den kada we, si. Anto mi ta manda, Ya, si ta e opshon ei, ta un opshon ku e kabel lo ta kambia. So mi ke tin e krulnan, nos ta bai e. e streetment tin abai no tabata pa ami e no tabata un cambio positivo ela hurt ela hurt dikon mi tabata gusta mi ke bai na mashopi mes. Nta wak tak ora mi tin a bri nan laman mi ta kana show ku nan sini ki tira nan mi ta kor bon bon mi ta mira alia tin be mi ta mane sini ki mi ta kana alia tambe ta bin awaki e ke e ke kabay falso e ke tin be fai ne kabay e kabay rek pues mi ta den mesun posishon di ki kon mi ta bai dil kuné pasobra mi no ta di akuerdo. Pabo aki cu ocho aña bay pone cabey falso den su cabey. No. So mi ta kere por si mas daño cu yuda. Mi no ta kere tampoco den ban feun e cabey awor aki. Mi ta kere mas den siñadil cune. Pero e. Tin hopi cabey tambe si. E tin hopi cabey tambe. Si, e tambe tin hopi cabey pero. Hopi mes. ta si mi kòrda ami na mucha mi tambe ta tin hopi kabei. Pero mama tambe strika kabei? Uhum Vida strika mi kabeinan mi ta kòrda ku kuantu aña mi a kuminsá strika kabei mi kesa ku den diesdos aña aña mi a strika kabei te ku

Tabata tin un bòt stret asina aki, e grandi ki bòt stret ta ta yama deris. Pero ora ma ma stret mi ain ta kepami stret ora ma bai stret kabei ma bai stret no kumpra e bòt di stret bai se kon amiga di mi el a stret mi kabei su mandi stret mi kabei elantra tur na herida pasobra e stret tabata kima no masha pisa mes. Bueno ya no tin no ni ami ni henda tin saber di e ko. Pero de todas formas sigui streite. E streite. Pero e ta bou aki to? E ta bon. E ta bon pasobra e ta largu. E ta kortiku. Kaba abo aki sigui pelea bo. Ora bo pelea bo ta keda pariba ya si mi pa bou aki. Bon café. Hey meisje, breaking news, pa wak e hairstyle nobo di deka kaba, el a post bari kos riba instagram, yu awesi. Ma ne neshi para su kabaya keda umm dikon el a daña su bon kabaya asina anto ta durf di post kos online. Awor aki ta kasi un aña bo tin sin asi bo kabaya no pa bo mira no. Mi ta bai mustra bo tambe con e health di bo cuero di cabez ta, pa bo mes por mira cu bo mes, bo cuero di cabez mes a produci su vetnan natural. Sí, hopi bon, hopi bon, sí, hopi gezond, healthy, bo cabez ta hopi healthy. Gladys, m'a contabo dje mucha. Pa nat di mundu no ta sali den kura di skol ora e tin su kabei natural. Ta bo no bo no konta mi. Ta sinti manera nos ta pega den tempu. Bon tardi. Bon tardi.

a drenta un macamba cu cos riba su cabeza y no ami por comprende dicon e nena ta keta keta por pa imita no style asina.

Jesusii! Bo mester wak kiko a sali for bou di e lenso ei! Anto esi nan a atende mesora? Hoo! No, ami ta wardando ainda. Wak, wak, wak, wak, wak. Tes mas bien hopi pa mi haya manera un.

Bo keda ta patacha frikandel. Bo mama pasa mi tata bo sa no. Sí? Ai, cansa hende. Pero bo sa, mos stop di worry cu mi mama anto loke ta bisa paso, si no lo mi worry te bira kens. Ta ki idioma cu bo sa, papi? Suiso Aleman. Paso mi tata ta di Suisa, anto mi mama ta djaki nase. Tu bo mes a nase na Suisa tambe? Si. E nan ma nase i lanta. Ok. Wow, mi no sa hopi di Suisa, pero locual cu mi ta corda maya ki mira un video, caminanan ta mustra con e cerunan ta haltu. Anto locual cu maya impresionante ta e bacanan cu ta cana liber y nanan. Wel si. Hopi bunita pa mira. Si. Mi ta e great si bo ta wak papiamentu yu pasobra tin hende ta lanta i anan nan anto nan ta nan no ta nan mayor no ta papia papiamentu ku nan yu. Mi ta haya koi hopi erg. Echt. Dus p'esei mes mi ta hopi gradisidu na mi mama ku semper semper el a sòru di papia papiamentu na kas. Paso ya tambe nos tabata bin Kòrsou regularmente, mi tin famia grandi, imaginá bo mi ta bin ku Swiso aleman. Awes si. Bo famianan yega yama bo ya ku un bènchi? Ya con Benchi. Ang! E kau aki? No, e aki ta son Bechi. Bo mama siñal ku ei? No. Pero konta mi, kinan ta bisa bo over di bo ka bai na Suisa? Bo sa, eigenlijk semper mi a haña feedback hopi positivo. Pero ya, ami tambe cu mi cabey, cu mi looks, mi ta man'e hopi otro for di tur otro hende. Pues, semper nan tabata duna mi compliment pa mi cabey. Anto ya, tur hende ta wak mi man'e esun por bisa exotico. Ta man'e ora e blancunan tabata wak e cativonan den couchi. Pero contami mas over di bo experiencia cu bo cabey na Suiza. A wèl, laga mi konta bo. Mi a nase na Suisa. Mi mama ta di Kòrsou, originalmente hende di pariba. Mi tata ta di Suisa, yu di un tata suiso i un mama aleman. Pues por bisa ku ami ta desendiente di Nazi i katibu. Hm. Malanta den un pueblo no masha grandi serka di Zürich. A pesar di e distansha, mi mama stima a sòru pa ami i mi ruman hòmber lanta ku un konekshon fuerte ku Kòrsou, entre otro bishitando famia regularmente. Hasimentu di kabei tambe tabata parti di e eksperensia ku e banda pretu di mi famia. No semper e mihó rekuerdonan. Mi mama tabata peñá mi flèhtu, ku mi tabata gusta, prinsipalmente e kralchinan di koló. Algu ku hopi mucha tabata yalurs di dje. Pa su tempu ku ami a lanta no tabatin hopi mucha ku kabei manera mi. Hopi diferente nashonalidat i kultura, pero niun ku e kabei manera ami. E pregunta mi por mishi ku bo kabei a bira asina standard ku mi ruman i ami a kuminsá kontestá e hendenan pasin ku Franks. Bo por imaginá bo ku no tabatin masha lugá di hasi kabei ku por a atendé ku mi sorto di kabei. Mi mama tabata lucha mashá ku mi kabei. E mes tabata kambia su estilo di kabei konstantemente. E tabata bai asta te Hulanda pa laga nan hasi su kabei. Ku dies aña mi mama a laga streit mi kabei pa promé bia. Mi a keda husa streit on and off pa hopi aña. Mientras mi tabata experimentá diferente estilo di cabei tambe. Ya cu e hende blancunan nunca por a atendé cu mi cabei, ta cerca sea Dominicana of Africana mi tabata bai. Cu binti tres aña mi a realisá cu mi no sa mes con mi cabei ta. Pues mi a disidí di kòrta mi kabei kompletu i laga nan krese manera nan ta. E reakshon riba mi kabei mayoria di bia ta positivo. Solamente ratu ratu tin hende ta papia koi loko. Lastu ku ma sali Suisa un hende a bisa mi tokante di su kachó. Mi mester föin mi poedel despues ku e muha, paso e kabeinan ta dura largu pa seka. Pero abo sa kon e koi ta bai ku kabei krus, bèrdat? Bo sa, ami ku mi ruman hòmber nos a keda hari so. Pero e dia ei mi a siña algu nobo si. Pudel di bèrdat tin kabei, anto no lana. Úniko kachó ku kabei. Anto nan ta streit nan kabei tambe. Cho sa. Bo sa ku dje stres aña nan a streit mi kabei. Anto e kue a afektá mi outostima masha hopi mes. M'a puntra mi mes no mi ta bay. Ta bon manera e ta? Ha, bon pregunta. Pero kiko ta bon ka bay überhaupt? Laas tu m'a lesa un artíkulo anto nan ta papia tokante di e impakto di sklabitut riba hende di koló. Anto nan ta bisa ainda e hende di koló ta struggle ku nan ka bay òf e relashon ku nan tin ku nan ka bay dor di sklabitut. Awor ami ta pensa, dos mil binti kuater, ainda nos ta struggle ku e legado di sklabitut? Mi tin gani sa bo ta join mi.

Pa e yu sa di color habri. Of pa e yu su sa bay buska drecha pa bay. Bo ta comprende kico kico me? Den it's not healthy at all. Enton esey bo ta yama cu tin bia mayornan ta bini cu nan ta dos diferente caminda. Un hende color cla un hende color scur.